f'ħakka t'għajn ħa mmorru malaj malaj sa Franza. U magħna ħa jkollna lil Nadia Mifsud illi hija l-kittieba tal-ktieb Varjazzjonijiet ta' Skiet u hija wkoll ir-rebbieħa tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fil-kategorija tal-poeżija. Fil-fatt bħalissa qegħdin niċċelebraw dawn ir-rebbieħa illi propju ħallu ikunu għamlu l-almu tagħhom u barra minn hekk ġew propju premjati għaliex hija r-rebbieħa. U rebbieħa fuq taqsima partikolari dik illi hija t-taqsima tal-poeżija. U fil-fatt Nadia tinstab Franza għaliex ma tgħix hawn Malta però tgħix ġewwa Franza. U hemmhekk insellmulha bil-qalb. Kif inti Nadia? Tajba jiena, grazzi Steph.

Le, ma jina uġew nilbes iktar, le barra bil-komma twila u bil-ġaketta. Imma uġew nilbesna iktar sajfi, ma le mux bart, ta' mux bart nadi, xinkun għiddibet najt li l-bart. ċħadek għallur orġinaljament Franza, l-imħabba li l-Franċis u vera. L-imħabba li l-Franċis, jina ħafna lingwi, lingwi kolla joġbuni, pero meta kont zejra ovvjament bdejt nistudja l-Franċis fil-bidu mux l-iskola, u ġġennint wara din il-lingwa u ridt inkompli nistudja l-Franċiż u ridt ngħix il-lingwa fil-ħajja ta' kuljum ukoll.
U hemmhekk sibt ix-xogħol tiegħek ukoll hux hekk fuq l-istess tema? Iva, però jiena ngħallem l-Ingliż. Għedtlek li nħobb ħafna l-lingwi, jiġifieri fil-fatt l-iskola kelli lingwi kont għażilt meta kont is-sekondarja. U kif forsi ħafna nies jafu, il-Franċiżi ma tantx huma tajbin fl-Ingliż, allura hemm bżonn ta' ħafna għalliema tal-Ingliż. Ah, ok.
Pero inti ħdimt ukoll bħala interpretu xe kont qed naqra x'imkien ukoll tal-lingwa. Eħe, eh, kultant naqleb eh, xi testi bil-Malti jew anke kodba bil-Malti għal Franċiż, ġieli ħdimt bil-maqlub fis-sens li naħdem il-Franċiż għal Malti wkoll. speċjalment meta ikonna l-festival per eżempju tal-letteratura ta' Inizjamed. U ġili ħdimt ukoll bħala interpreter waqt festivals tal-letteratura. Li bla dubju miex faċli għax trid vera tkun lesta eh, pronta biex inti risposta ta' tiegħek f'sekonda, ġifieri biex inti twassal Dak li ntqal, ma mhux toqgħod taħseb tittajda dak il-ħin stess, ġi mhux faċli. Eżatt, hija sitwazzjoni kultant daqsxejn stressanti. Speċjalment jekk ma tkunx iltqajt mal-persuna qabel u speċjalment ma jkollokx ħjiel ta' x'ħatejt dik il-persuna.
U tema differenti u verament ħaqek prożet inti t-tielet persuna illi ġejt laureata fil-poeżija. Xi tfisser, xi tfisser din meta ngħidu l-lawreata fil-poeżija? Ara, il-poeta lawreat ta' Malta taħdem daqsxejn b'mod differenti minn pajjiżi oħra. Eh, F'Malta tieħu it-titlu ta' poeta laureat jew laureata meta tkun irbaħt il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fil-qasam tal-poeżija darbtejn. Eh, u mat-tieni darba lura tingħata t-titlu. Issa Ma tiġix ikkommissjonata xogħol partikolari dwar temi partikolari kif jiġri f'pajjiżi oħra, imma huwa rikonoxximent, jekk trid, u fl-istess ħin jiftaħlek ħafna bibien. Pereżempju, intervista bħal din, speċjalment li qiegħda 'l bogħod, hija possibbli wkoll minħabba dan il-premju. Jiena minn naħa tiegħi il-premjijiet inħossni daqsxejn skomda għax dejjem ovvjament tistaqsi lilek innifsek imma tgħid verament jistħoqqli dan il-premju u ma narahx bħala x'imkien fejn wasalt, ma narahx bħala ih kemm jiena tajba, anzi narah pjuttost bħala punt tat-tluq illi dan il-premju irrid nuri Għandi dmir ukoll li nuri li eħe tassew jistħoqqli dan il-premju.
Kemm inti modesta għandek, literalment jidhru kemm għandek saqajk mal-art u qed titkellem b'dan il-ġenwinità. Però ta' min ngħidu għaliex inti għad il-premju ma nħobbx qisni niftaħar bih, però għandek biex għaliex għadek kif proprju rbaħtu dan il-premju tant prestiġjuż illi l-Premju Nazzjonali tal-Ktieb Però għal darb'oħra nerġgħu nsemmu fil-kategorija tal-poeżija, għax din hija l-forte tiegħek, hux hekk? Inti għedt li jiena, il-poeżija hija l-mod kif nesprimi u nara l-affarijiet. Eħe, il-poeżija naħseb nista' ngħid li minn dejjem kienet hemmhekk, minn meta kont żgħira kont inħobb nikteb il-poeżiji. Ma nistax ngħid li huwa l-ġeneru favorit tiegħi għax kollox inħobb nikteb, li tista' tkun proża fis-sens ta' rumanz, tista' tkun stej storja qasira, stejjer qosra. Kull ġeneru għandu l-isfidi tiegħu u għandu s-sabiħ u l-ikrah tiegħu wkoll. Imma l-poeżija naħseb minn dejjem kienet hemmhekk. u forsi l-iktar ġeneru li sirt li mmur ta' spiss għaliha għax tirrikjedi daqsxejn inqas forsi ta' riċerka, għandek bżonn inqas ħin fit-tul, tista' tikteb poeżiji differenti, testi differenti anke jekk għandek perjodu ftit iqsar tal-ħin, taż-żmien ħa ngħid hekk.
U dan il-ktieb partikolar li rbaħt bih, Kien ukoll żmien sar waqt żmien il-Covid u vera għaliex bla ma rridu din il-parti ta' ħajjitna ħalliet ħafna impatt pożittiv u negattiv imma fil-każ tiegħek kienet ukoll ispirazzjoni biex parti minn dan il-ktieb kien propju fuq hekk. Appuntu eħe, il-ktieb jismu Varjazzjonijiet ta' Skiet huwa maqsum f'ġiex taqsimiet, fih ġiex taqsimiet u t-tieni taqsima Huma proprju poeżiji li kont ktibt waqt li konna qegħdin fl-ewwel imxija tal-Covid 19. Jiena ġifieri kont diġà qiegħda Franza dak iż-żmien u aħna kellna din il-ħaġa partikolari li fl-ewwel imxija stajna noħorġu biss siegħa kuljum u ma stajniex nitbiegħdu iktar minn kilometru mid-dar. Allura verament konna limitati ħafna. U ovvjament, eh, is-soltu jiena nipprova ninżel Malta pjuttost spiss, tliet darbiet ġili anka erba' darbiet fis-sena. Eh, dak kien perjodu li matulu kont għamilt sena sħiħa, ovvjament ma nistax ninżel Malta, ma nistax niltaqa' mal-familjari, ma nistax niltaqa' ma' sħabi, imma l-lingwa kienet qiegħda hemmhekk. U kien hemm ukoll apparti l-lingwa u apparti n-nostalġija ta' ċertu postijiet, ta' l-istess ta' ta' tan-nies li s-soltu nqata' ħafna ħin magħhom meta nkun Malta, kien hemm imma wkoll din l-esperjenza ta' skiet u naħseb din xi ħaġa li kulħadd għexha. Kien hemm mumenti naħseb fej aħna ma konniex nafu x'ħa naqbdu ngħidu tant konna overwhelmed b'dak kollu li kien qed jiġri sitwazzjoni kompletament differenti. Kultant konna nfittxuh aħna skiet, pereżempju hawnhekk barra minn Malta l-postijiet huma żgħar ħafna. Meta tkun familja u qed jgħixu taħt l-istess saqaf il-ħin kollu minn filgħodu sa filgħaxija tista' timmaġina kultant kemm kien ikollna bżonn Oqogħdu kwieti kulħadd jekk jogħġobkom. Ġifieri kien hemm dawn il-mumenti anke skiet f'sens ta' dieqa għax ovvjament eh, kultant kien imut xi ħadd li konna nkunu nafu jew jekk mhux qrib imma jien naf pereżempju nies li jiġu minn ħbib tagħna u hekk u għandek dak is-skiet ngħidlu jinta meta tingħalaq fik innifsek u jkollok bżonn terġa' tibda, ssib l-enerġija biex terġa' tibda u l-ħajja tkompli. U fil-fatt. Sa ċertu punt kienet mod ta' terapija lik il-kitba tal-poeżija, ġifieri kont iva. isa keda tiżvoga. Eżatt. Eżatt, naħseb li naħseb li jeħeb bħalma kien hemm nies li pereżempju kienu jmorru passiġġati jew kienu iktar jagħmlu jinnna forsi sports u hekk. Il-fatti li għandek li tista' inti tpoġġi l-emozzjonijiet tiegħek il-ħsibijiet tiegħek fuq fuq biċċa karta kien ta' għajnuna kbira u hemmhekk fejn il-poeżija tgħin ħafna fil-verità u naħseb li. Ta' min ngħidu li ta' min ngħidu wkoll li l-element li inti minn Bormla u għadek anke il-mod kif titkellem ħelu wisq ti u mi wisq daw żammejthom wisq ħelwin miegħek ġie rifless ukoll u vera fil-ktieb b'xi mod jew ieħor. Iva, jiġi rifless għax ovvjament meta inti timmissja pajjiż, speċjalment jekk ikun pajjiżek, ħa timmissja l-iktar affarijiet li inti familjari magħhom. Eh, jiena pereżempju il-Kozzonera eh, hija l-post fejn trabbejt, hija l-post fejn l-iktar li kont nimmissja meta sħabi kienu jibatuli ritratti għax kienu jmorru passiġġata u jmorru jinaf lejn naħat ta' Bormla Birgu Lisla u jibatuli ritratti fejn tieħu pjaċir bihom u bejn fl-istess ħin mm, kemm qiegħda l-bot ma nistax inkun qiegħda hemmhekk. Ġifieri eħe. Il-lingwa il-lingwa eħe tidħol u nammetti li eħe hemm ħafna poeżiji pereżempju li jitkellmu dwar bormla, hemm anki ritmu kultant pereżempju inista bormla ħafna drabi ma ngħidux għasel ngħidu asel jew ma ngħidux aqal ngħidu bilaqal. Meta nkun qed nikteb fir-ritmu, ħafna drabi nikteb f'dak ir-ritmu. Oh, isek tagħmel ir-rima ġifieri fuq il-moħħ kif intet tajda f'moħħok. Eżatti.
Per eżempju, tiju, tiji, jekk ħan jekk ħan nipprova nfittex rima, jiena ħan ma tiji u ma tiju, mhux ma tijaj jew tijaj. Għax ah, taf ngħidha sew. Le li gustak, għax anka kif tkellimna, anka meta tkellimna qabel, hekk hija eh, pronċata ħafna dik hemm tajta, ġifieri tirrealizza mal-ewwel tajta għad għandek dak li ruq verament sbieħ fuq kollox. Nadja, jkun ħellu jek xi darba niltaw anke b'mod forsi fiżiku tkun jadaw Malta li xil-bira għandna konverzazzjoni aħna u nitkellmu U badni anke fuq il-poezija u tfal illum, kemm bidlet anke il-fatt li ħafna drabi il-poezija imposta fuqna b'mod akademiku meta nkunu tfal, kemm anke forsi tilfet mill-ġmiel jew mill-pjaċir li taqra poezija. Però l-ħin tagħna diġà skadinna, ġifieri li nagħmlu. Kellna l-linja vera ċara, vera nħossni fortunata. Grazzi Nadja Proset, għandna midder għandna konnessjoni vera tajba. Eh, Pero forsi tkun ukoll opportuni l-qoddim li ntaw niddiskutu għanax li mħabba li għandek inti lejn il-poezija hija kontaġġuża. Ġifri tkun sabiħa li, li nitkelmu dwarra, nħajru aktar nis jitkelmu dwarra.
Vera.
Proset tassew u grazzi tal-li kont mi.

nitkellmu dwar meta konna tfal fejn fina. Ġoni ġonna, ġon ta' għandu ponta, ekku kulħadd iżida mod ieħor. Jew nkella dawra durella. Eh, Ix nibdej niprofa niftakar, u martlu marelli għatlu naħseb li ta' għattamel taħħa un sejt ħafna minnom, jo niftakar bitċiet. U għallura minn issa ħanajdilkom biex taħsbu xiftit u tbatu għamli, jo tkellmuni dwarom, jo forsi ċemplu nada u tajdu għamna, għax daw ħelwin u ta' minn nżommu għam ħajjin, u litteralment ġit minn hawnhekk. Waqfa ħankomplu